Bo kompania lokal. Finansiamentu fásil i rápido. Total Tay. Hey, bo mester tende Total Tay. Aruba seguro un feliz tarde, un feliz merdia. Abi nos arriba jamarse 28 de juli. Seguro deseando bo un feliz jamarse, feliz tarde. Después di nos colega nan di The Wake Up Crew Maita. Así que Chris Trek acompaña bo te que hora nan di Jesus or. Te waki dos or te ku cinco or. Dare gracia con boyaba junto que programa de Afternoon Flows. Hey, no sabe de qué hora nan di 5 horas. De qué hora nan di 5 horas. Vooral den e temporada nan di temporada ki di vakantie. Hey, was ook die hoop je te escucha no se de vakantie también. Esa ki de temporada una que mucha nan eh, ta ta tin vakantie school que me mami go papi ta boy vakantie. Ainda no sin algún siman mas, no? Mi te quiero, ah, eh, problema nan mi mi mi mi

Ki un menos ku un luna, ki men ainda por wòrdu aprobá por luna, ja? Luna tin hopi tempu ainda por wòrdu aprobá. Sí, toch? Nos ta bai lihé, entonces e ta tempu tin. No, sigur, un felis de tardi. Welcome once again, Monica Lujan. Sigur, ma pa nos por kombersá awe un bia mas tokante kiko tur tin na kaminda di parti Total. Um, último ta tin e kampaña unda ku The Summer of Yes, unda bo bisa sí na bo vakansi, bo bisa sí pa remodelá bo patio, bo bisa sí na bo mesun, pa bese bo malkriá bo mesun tiki. Um, sigur den e temporada ki hopi hende ta baindo vakansia, hopi hende ta baindo Disney World, ke muchanan um, nan ta baindo Hulanda. Nos a mira de todo tuma lugá den e dianan aki ku ta vakansia. Ke men, bo sa sinti esei tambe di e klientenan? Bo sa sinti ku nan a bin busca loan pa bai vakansia ku nan? Sí, sí, sí. Semper temporada aginana nos ta wak um, un increase den um, pre, un préstamo pa un vakantie. Okay. Y sigur ku e kampanja ku nos taba ta tin, kual ta nos summer of yes campaign, bo ta wak mas tambe. Um, a hasi uso di kampanja era inana pa asina make nan summer plans come true. Dus e tota great.

Ku ken bo ta bai? Esei mes. Pero, pero, pero. Mita kuminsa, mita kuminsa a insinuá cosa. No, no, no, no. Pe sei mi di locutor, di un MC masha bon, mi no ta mi. Si no mi di bira kaweta, mita kuminsa pum traba, man. Pero, um, ainda ta na tempo. Um, esei ta ku, paso hopi biaha hende nan tin e pensamiento ku. Ora ku bo ke bai pa un loan pa por ta bai vakansi, e ta tarda hopi. Ke men atrobe, hopi hende lo ta pensando oke, ah no, ta muchu lat mi pidiendo loan. Nan ta lat of no? No, ah no, nan ta ègt na tempu ainda. Sí? Dipende si bo tin vakansi otro siman, mes. Sinta awe ta dja mars. Sí, e ta... Ban, ban kalkulá ongeveer. Bo bin ku bo papelnan tur na òrdu. Aha. Ban pense, mm. Pa dja bierna. Pa dja bierna? Sí. Sí, again, mane bo ta bisa si bo tin tur bo papelnan na orde. Kuta? Bon, bo mester un ID válido, kual bo mester pa mas ku un motibu. Sí, sí, sí. Dus ID válido i bo dos último payslip uh, of kuater si bo ta kobra pa kinsena. Esei eigenlijk ta tur lo ke bo mester pa kuminsá e proseso. I um, ya, i normal bo ta den kontakto ku bo loan officer, e receipt, e tin mester di kalke otro informashon, e ta pidi esaki na bo directamente. Que men básicamente hopi biaha en nota esa que te vooral pe eso nunca nunca no asa con lo ni por tati miedo de saki que menciona to un par de documento ba basta fácil ba boa e pari nan demo email pari nan demo cartera caba que men nota nada mucho difícil ama pa no nota nada como digo para na senso con dem con con todo lugar ni no no tu caso bota trahando se ta se ta otro se ta otro caso pero e ta hopi fácil bo bin que papel nan aki na orde seguro la un de loan officers nan a yuda bo, guia bo, um, y, y bo ves den pari dia ta klaar, no? Sí, Den correcto. pari dies, que men comienza boek otro weekend. Y gambele. No, no, no, no, no, ni, ni, no. Hasi bo, hasi bo, bo cita prome, hè? Ah, maar pa nos papi die branche, en eso nunca te no botan, ben seguro que total cuánto diferente branche bo so tin aquí na Aruba. Nos tin tres actualmente. Ok. Um, nos tin nos main branch kuta na Oranjestad, situa Bani Peanuts. Um, nos tin na Noord tambe.

Pa bo kuminsá bo aplikashon bo por hasi òf si bo ta deseá personal, pero no mester. Bo por apliká online, via Total dot Away òf tambe via nos WhatsApp ku ta sinku nuebe kuater binti un seis shete. I agian bo no mester sita. Fásil, no? Ta hopi fásil. Úniko ora bo ta bin ta pa firma bo kontrakt.

Tur dia, ma básikamente tin autonan nobo di modelnan nobo di hopi diferente car dealerships-nan ku ta bin ku autonan bunita. Tin ora asta nòmbernan ku mi no por spreka uit, pero bunita! Pero asina bunita. Pero, konta mi, boso tin algun kampañanan going on p'e autonan? Konta mi. Sí, nos a kuminsá nos Rev Up Campaign. Nos a lans'é begin Juli i e ta bai te fin di Ougùstùs. I ku esaki nos a dròp nos rate na mitar, dus nos ta durf di bisa nos ta hopi competitive. Pami bisa hopi Durf. matches. Ok, si durf bishe le, le, ama e rasta bishe necho. Awa mi mi importa de mos tu lo, lo mo bishe otro. Ke men boso boso interesa boso Hopi akap abou. esaki na Mita mita. di car loan. Ke men ta hopi kompetitivo mes. Sí, e ta. I ku esaki mi ke bisa tambe di biaha, um, hasi bo huiswerk, si bo no ke keré mi, subi bo, subi total.away, nos usa nos car loan, nos car loan calculator, um, kalkulá e outo ku bo wak, ku bo gusta, hin ke preis den e car loan calculator, bo ta wak bo suma mensual, i midin ku bisa, i ègt strès ariba ku e suma ku bo bai wak, That's it. Bo no ta bai biña un gasto extra ora bo yega seka Gianni of Mary Ann of Flor. Nan debe sa bo paga shen florin extra. No? Es, esei te. Paso wa, e- esei tambe ta pasa bibia ku na final bo ta e sorpresa. Ja, esei no ta nos. Mm. Awor, kiko otro hende Sí. hasi mi no sa, Nos no pero sa. a nos no. No, pero dus, dus esei ke men ku na final lo ke mi mira hoki. Por ejemplo, mi te riba Sí. total su website ki nan um, i, i, i dos pas seka men i full abou. Sho nan bo ta bai riba total dot away. I manera bo habri, i nan bo ta bai mira Ariba den e tab bo bai personal loan, bo bai car loan, ami ta bai klik riba car loan, mi ta haciendo esaki live, um, bo ta bai abao, bo ta mira Misha y nan cu su yabi den su man, bo ta bai mas abao, y bo ta haña loan type, mi ta na e loan calculator mas ab- full abao di e page, um, unda cu bo tin cu scoge bo vehiculo, um, e periodo den um, cuanto tempo, cuanto luna, yudami, ban yudami kia haci manera bo ta, bo, bo por dun bon Ah, loan. bon, ami lo haci pa auto, Ya, sinku, sesenta luna, si bo por pagu'é den ménos, klaro, hasi asei, pero bai sesenta luna, kuminsá ku asei, anto hinka un suma, I don't know. Mami bisha, e outo ku m'a kumpra nan, sinkuenta, nos por un kuarenta, un kuarenta, tin pariba outo kuarenta, mami bisha, un kuarenta i sinku, pa nos ta, nèt meimei, Um, y así na está calculando esa aquí mes hora sonan sí. um, botar en suma nan super atractivo esa aquí da 1300 para un auto nobo nobo nobo saca um, nechi nechi también bota haya es una de por ejemplo auto nan 20 mil otro esa aquí da para cada quien su budget um, también um, una bota paga la mi ponerle kinan

Pa un auto binti mil sigur den trinta i seis luna ta seishen diesinku mi ta pagando esaki ta awor aki esaki ta sin konta e e e ku boso a kap e interes de mitad korekto? Na, esaki ta kunos a Esaki ta e ta refleha e nos aha. rekening nobo na e momento Imagina bo aki. shona e shona no sin diferente mi ta invita bo bai riba tutu lotaway atrobe esaki ta konta pa kada ken cu nan ama diferente budget, por ta bo a checa un auto mas economico, por ta bo tin budget pa un auto un tiki mas luhoso, mas bunita, atrobe esaki ta a varia na cada ken pa nan budget tambe, ke man ta keda na bo pa asina bo por a bay riba todo e lote wey, atrobe manera nos a menciona awor e ta cos tan facil, awor mi ta supone cu auto ta tarda un tiki mas compara cu un personal loan of con así ta bay? No necesariamente, no, dus atrobe loke nos ta. Puntra pa kuminsá pa bo apliká ta bo Rijbewijs válido, bo dos último payslipnan, kuater si ta kobra pa kinsena i bo bo car order, bo car quote. Si bo tin eseinan bo ta apliká pa bo car loan. Nan ta konektá bo, si bo hasié via WhatsApp nan ta konek òf via email òf via total.away nan ta konektá bo ku bo loan officer i e ta tuma kontakto ku bo i asina bo ta sigui e proseso huntu pa kabe'e. Pero e ta e ta keda eigentlek meskos ku un personal loan e prosesonan to, dus. Bo no mester bin pa cita, um, bo ta bin te ora bo mester firma y et un proceso hopi lihe tambe si bo tin e papelnan corecto. Master, e isonan esei mo mesti tin we papelnan correcto, bin cu isonan, bin ke code de auto, aman sigur bin ke papelnan como bin correcto, no bisan bon dire boe si bo quiero bai pa auto, wa wa.

Esaki nan mi ta mira e prijs i kon bunita, moderno nan ta. Ku bo tren ta bisa nan turn on, nan ta turn on i me pe prijs ei. Wow, shon. Ke men hasi bo huiswerk promé si no. Hasi bo huiswerk, mira kon auto bo ta desea, bin ke kouti nan i asina bo tambe por tin un auto nobo nobo. I bo sa ku te ku final di Augustus tin e kampaña unda ku tur e interes nan a wòrdu Kap den mi tai. Amen. Bin provecha. Bin a. Bin, bin, bin se kesnan ku si ta yudao. Esun nan ku ta yuda bo vap, vap. Mesora. Ku ta nada mas i nada menos ku total. Kemen ladies mi ta duna bo sa chance sigur pa invitá tur esun nan ku ta skuchando pa pasa ka boso libremente. Am, nan por pasa ka boso sigur pa simplemente haña informashon tambe. Korekto? Sí, esei ta korekto. Mi ta kere mi kere menshoná tambe ainda pa den e Carlon Campaign aki ku nos tin andando, si bo Carlon wòrdu aprobá i bo risibí bo outo di mes, bo ta partisipá outomátikamente pa gana bo promé aña di bo seguro di outo.

Y, y si ban bisa bo bay cu un budget di un auto un tiki mas grandi por ta esaki, e ta yuda un tres mil menos pa mi paga ta meegenomen. Welcome! Si con no. No, pero seguro e ta, ta, ta great di por eh, tin boso un biaha mas seca nos aquí nan XFM. Nos conversa tocante e campaña aquí nan Ku ta kore te ku final di Augustus, korekto? Keme na prome ku final di Augustus show nan bin buska bo auto. Bang bang nos rou di auto nobo nobo ku snechi awo. Keme sigure ladies once again thank you so much. Danki pa den yunto ku nos. Tin algun informashon mas ku nos falta di duna? Ah, nos tin e teacher campaign going on. Oh, sí. E classroom makeover campaign ku nos tin. Mawak hopi hende komen. Sí, sí, sí. Sí, esei ta, esei sí ta bai termina e siman aki. Entonces djabièrnè nos ta saka e ganadó di nos. Classroom Makeover, makeover Campaign. Dus si bo no a hasi ainda, por subi nos website, uh, nos Facebook page nobo, ku ta Total Aruba New. Dus bo tin ku follow nos page, si. Antoyeri bo ta comment riba e post i, um, ya, bo ta Nomina. nomina un, un juffrouw of un meneer di skol Ku bo ta sinti ku meresé di gana un classroom makeover na balor di mil florin. I ya e nos ta bai, nos ta den proseso ya, nos ta keda evaluá nan dia pa dia, anto. Ma mira hopi comments ku a basi no. E ta hopi nice pa wak, hopi nice pa lesa. I e ta bai ta moeilijk pa kies, pasobra bo ta wonder, oké. Como ta kies? Paso tú ta nice. Con nos voy a decir, y vos sabés, se te cojo bibiao, nos to waki y docente nan aquí que ta día den día fo, um, ta así nan clase más agradable pe mucho nan y si no ta tu biao, ta mayoría biao ta vindi na mes un No, saco, nan no? mes ta pagé Ta alea. mes ta pagé pa Sí. zorg pa tin un clase hopi más Sí. leuke pa e Ujú. mucho Pe nan. mucha nan, sí. Dus ori nos ta, nos quiere hacer un campaña dedicada na e maestronan di Aruba, anto ori, ya pa give back na nan tambe, no? Master Roma Sigur, mantene de total, total damn! Aruba Sigur, nos ta bai continua cu mas música, mas ambiente. Mientras tanto, den e semana aki, den último dia nan aki, bai woke riba nan Facebook a page nobo, bai nomina un docente, pa porta, ma mira algun di e nomber di otro docente, nan porta comment bou di esey, pa pa asina reinforsa e docente, um, su participacion. Um, pero tambe, si bo ta buscando un auto nobo, bo ta sinti cu e auto cu bo tin a cuminsa su. Su dia yega, pa asina pone riba vragenan bòta. Wèl, si e dia ta yegando, pasa un di bo kar dealershipnan preferí, bai bo chèk bo outo esun ku a kapta bo atenshon, pero tambe esun pa bo bòdjet tambe, ku bo ta bisa, ey, esaki ta pa mi, esaki ta bai ta mi siguiente outo. Mane nan ta bisa di kai? Bo koi kareda nobo? A wèl, a sigur buska bo ku outo i pasa na tur tali, nan ta yuda bo mesora konosí kon bo e kompania ku ta aproba bo préstamo mas Lie mas fácil, ha? Sei ta tote! Aruba sigur nos a bai sigui ku mas músika. Miéntras tantu, laga mi duna bo esaki un biaha mas um ku nos hendenan di Total te awe. Bai buska bo outo, shunann. Bai buska bo outo nobo. Um i esaki ta danki na Total um ta kla pa duna bo un man. Alright! Nos ta bai vakansi awe. Finansiamentu sigurá i rápido. Total Day. Prestamo pa bo outo.